An ech hu geduecht, haut gëtt emol e bësse relaxt hei matten am Zentrum vun Dikrech, wou ee jo herrlech vill Bistroen huet, wou een wierklech sech et kann ganz gutt goe loossen. A mat iech do wollt ech haut fir eemol e klengen Réckbléck op dat vergaangent Joer maachen. E Joer wou relativ vill lass war. Dir erënnert iech vläicht nach am September 2020, do ass et direkt ugaangen mat enger grousser Nouveautéit, do nämlech huet Dikrech ganz nei Busarrêt. Krut mat digitalen Ecranen, wou een net nëmmen an Echtzäit d'Buszäiten ugewise krut, mee an engems och nach all méiglech Informatiounen iwwer Dikrech konnt ofruffen an nach ëmmer kann ofruffen. Hei kritt een dann och all méiglech Informatiounen iwwer Eventer, Aktualitéiten. Et kann een awer och zum Beispill Trailer vun den neitste Filmer aus dem Ciné Scala sech wierklech ukucken. Eng ganz flott Saach also. An dunn Enn September

20 hu sech d'Nouveautéiten hei zu Dikrech scho bal iwwerschloen. No de Busarrêten an der neier Lafpist am Stadion, do krut d'Stad Dikrech nämlech och nach en eegene Citybus mam schéinen Numm Louis-Express. A vun do un war et dunn och den Awunner aus de méi entleeëne Quartieren endlech méiglech an den Zentrum vun der Stad ze kommen,

An an der Groussgaass, do ass de Metzler an Partyservice beim Buerg opgaang. An an der Rue Stavelot iwwerdeems, do huet den Autosmusée mat enger ganz neier Mise en scène vun den Autoen komplett nei duerchgestart. De Mount drop iwwerdeems, am Dezember, do konnt schliisslech déi nei Expo Ons zerschloen Dierfer vum Militär vum Geschichtsmusée opgoen, wou d'Nokrichszäit am Land an zu Dikrech beliicht gëtt. D'Expo, déi dauert iwwregens nach just bis de fënnefte September, Also onbedéngt nach dovu profitéiere fir déi bis ewell nach keng Zäit haten. Dir gesitt, och am Pandemiejoer 2020 ass hei zu Dikrech zimmlech vill lass gewiescht an dat bis zum Schluss, well ofgeschloss ginn konnt d'Joer mat enger neier Adress, wéi et se bis ewell hei an der Stad nach net gouf. An zwar mam Café littéraire mat dem wonnerbaren Numm Bons Ënnen, Bons Uewen. E Café littéraire fir Kanner, sou presentéiert sech de Projet vum Charlotte Reuter op der Nummer 5 op der Esplanade. Am Fong geholl ass et awer vill méi wéi dat. Dat, wat d'Philosophin a Geschichtenerzielerin do zënter der leschter Woch ubitt, ass e ganzt Haus fir d'Fantasie unzereegen an dobäi och nach eppes Gutts ze drénken an z'iessen. D'Iddi ass jo, jo et kann ee sech eppes Guddes, am léifste Bio, lokal Produit huelen fir z'iessen a fir ze drénken an dann kann ee sech op déi verschidde Raimlechkeeten zréckzéien. Dat heescht hei ass zum Beispill dem Frotti Lotti säi Salon, hei ass et e bësse méi chic, mee hei hu mer och ee flotte groussen Dësch wou ee ka Gesellschaftsspiller spillen. An dann hu mer och nach op dësem Stand ee Butzesall. Dat ass fir déi vill méi kleng Visiteuren, déi kommen, déi sech dann do wuel fillen. Um Stack driwwer fënnt een dann zwee Liessäll, wou ee sech net nëmme fir ze liesen zeréckzéie kann, mee wou an engems och nach d'Sënner solle stimuléiert ginn, fir nach besser an eng aner Welt versat ze ginn. Am Bonn Sënn. Uewen soll een sech et kënnen ronderem e Buch oder e Spill op 3 Stäck verdeelt sou richteg gemittlech maachen. Extra bezuele muss een duerfir net.
Dat heescht, et funktionéiert sou wéi ee Café, bis hin déi seng Consommatiounen. An déi aner Aktivitéiten, déi sinn dann à part ze bezuelen, sief et eng Geschichtekëscht, déi bezilt een dersonner. Mee am ganzen Haus sinn awer och genuch Saachen eigentlech, datt een net muss. Eng Geschicht këscht un sech obligéiert fille fir sou eng ze huelen. Also den Accès un d'Bicher ass ëmmer gratis. Den Accès an d'Bibliothéik, an d'Tauschbibliothéik ass gratis. D'Kierf, d'Bicher déi dorëmmer stinn, déi kann all Mënsch huelen, do gëtt et kee Supplément ze bezuelen, nee.
De Bon Sënn, Bon Suëve, riicht sech u Kanner vun zwee bis 12 Jor an Elteren, besonnesch där mat klenge Kanner, déi hei d'Geléenheet kréien hire Kanner a flottem Environnement Eng Geschicht fir ze liesen. De Café littéraire versteet sech nämlech op kee Fall als Kräich.
Ech stellen de Leit och zur Verfügung dat, wat hir Kanner brauchen, fir dono déi Geschicht souzesoen ze veraarbechten. Dat sinn zum Beispill kleng Steng, déi ee kann huelen, fir d'Personne vun de Personnagen an der Geschicht, oder hëlze Männercher, oder vläicht och einfach elo ee Playmobilsmännchen. Mee et geet einfach drëms, datt. D'Mamm dem Kand eppes liest an d'Kand spillt dem der Mamm dono d'Geschicht zréck. Dat heescht, et soll een e ganz interaktiven Austausch sinn, wann een seng Zäit hei zesumme verbréngt.
An dobäi wäert hei dann och ëmmer mol nees de Personnage Potty-Lotty opdauchen. Donieft sollen eng Partie Aktivitéite fir déi méi grouss Kanner ofgehale ginn, Schreifatelieren zum Beispill oder Bichercluben, De Bonsënn e Bonsuewe soll awer och en Treffpunkt fir erwuesse Liesrate ginn, déi hei moies an zwee verschiddene Sproochegruppen zesummefanne kënnen. Dëse Café dierft deemno net nëmme fir eng gutt Lektür, mee och nach fir vill Gespréich suergen. Ech hoffen, ech hoffen wierklech, datt et och ee Lokal gëtt, wou Elteren, déi vläicht doheem sinn a Kontakt sichen, well se och am Congé parental sinn oder am Congé de maternité, datt dat hinnen eng. een Espace gëtt, wou wou se och kënne Leit treffen an enger Zäit, déi awer net ëmmer esou einfach fir jiddwereen ass ze iwwerwältegen, datt dat ee Lokal gëtt, wou ee kann aner Mammen treffen an aner Pappen.
An da komme mer scho bei d'Jor 2021. Am Januar dëst Joer, do war et zimmlech roueg hei zu Dikrech, dat muss ee wierklech soen. Corona hat och dës Stad fest am Grëff. Dobäi war et och nach äiseg kal, also de richtegen Zäitpunkt fir en Workshop iwwer d'Äiszäit ze lancéieren. An dat war dann och d'Thema vum éischten virtuellen Atelier, deen de Geschichtsmusée hei aus der Stad Ufank vum Jor opgeholl huet, ganz einfach well keng Kontakter méi méiglech waren. Am Februar dunn huet dunn och nach missen d'Kavalkad ofgesot ginn. Eng Katastroph natierlech fir Dikrech an och sou Plazen wéi de Bistro hei beim Louis wou mer lo sinn. Trotzdem haten déi Dikrecher natierlech hire Spaass. An der Stad vun den Ieselen wier et jo och kaum anescht méiglech gewiescht. Vu Sonndeg 14 Februar 2021 en éischter ongewinntent Bild zu Dikrech. D'Eeselen aus der Sauerstad hu sech zeréckgezunn an d'Natur, bei hir Ieselen. Keng Kavalkad an der Sauerstad Dikrech, dat haten si hei nach net erlieft an dat och nach bei beschtem Wieder. Dat ass natierlech batter, och fir d'Samantha, dat sech normalerweis drëm këmmert, datt d'Ieselen an de Cortège kommen. T'ass ongewinnt, keng Leit do. Si freeën sech och, jo, et ass fir si och ongewinnt. Normalerweis hu verwinnen mir d'Kanner ronderëm d'Tour, si kënne gekrault ginn, mee et ass fir si och dës Kéier mol keng Musek elo, déi elo scho leeft. Et ass schued. Awer d'Ieselen aus der Sauerstad gi sech net geschloen. Hir Iesele goufen och 2021 schéin erausgefeezt. Wéi ugekënnegt sinn dëst Joer si de Cortège vun der Kavalkad zu Dikrech. Et ass geschwënn halwer dräi, mir starte gläich normal wéi üblech. Et weess natierlech kee Mënsch an Dikrech, datt mir ënnerwee sinn an awer hu mer e puer Galgien derbäi, wa mer deen een deen anere giffe begéinen. Fuessonndeg ass Fuessonndeg, dat muss einfach gefeiert ginn.
An d'Organisateure vun der Kavalkad sollen net enttäuscht ginn. De ganze Wee laanscht d'Sauer begéinen si Leit, déi vun dem gudde Wieder profitéiert hu fir spadséieren ze goen an elo net méi wéi frou sinn, awer e bësse Fuesent ze hunn. An dunn op der Ficelles-Bréck treffen si och op déi éischt Leit mat Verkleedung, déi speziell do sinn, fir de klengen improviséierte Cortège ze bewonneren. An Dir konnt et och net loossen, fir Iech ze verkleeden? Guer net. Als Dikrecher, ech mengen, ech sinn hei grouss ginn, vu klengem un sinn ech hei an Dikrech, ech ka mer dat net virstellen ouni, guer net ouni Fuesent, dat geet guer net. Dat heescht, e bësse Stëmmung ass awer? Jo, e bësse Stëmmung ass awer. Et war och elo ganz schéin, de Comité ze gesinn, eng Foto mat deenen ze maachen. Dat gëtt eis awer e bëssen eng kleng Hoffnung, datt awer iergendwa rëm ka normal gefeiert ginn.
Esou richteg Iwwerraschung dunn awer am Zentrum vun Dikrech. Op der Liberatiounsplaz, wou de Sängerbond schonn am Gaang ass fir e bësse Stëmmung ze suergen, hu sech souguer richteg vill Leit afonnt. Natierlech virun allem där vun Dikrech, déi dat Ganzt och mat Virsiicht uginn. Mir hunn eis der Situatioun ugepasst a mir spadséiere grad hei duerch d'Groussgaass. Ze kuerz stoe bleift mam Klengen, fir dat wat mer elo hei gesinn hunn op der Plaz, an da gi mer erëm weider. Sidd der dann awer e bëssen op Är Käschte komm? Dach, dat schonn. Also war schonn iwwerrascht, dat ass natierlech e bëssen en anert Gefill wéi soss, awer trotzdeem ware mer frou fir awer kënnen d'Fuesegt bëssen ze feieren ënnert äis, och scho gëschter an der Famill. An elo trëppele mer just hei nach e bëssen duerch d'Géigend, jo. Souguer wann elo am zweete Joer hannerteneen schonn all Fester annuléiert sinn an nach ëmmer weider ginn, geet Dikrech mam gudde Beispill vir, datt och wann ee muss méi distant sinn, op kee Fall soll ganz opginn. Mir sinn natierlech frou, datt mer e puer Leit hei begéinen, dat hate mer eis natierlech net erwaart, wat awer relativ flott ass. Do gesäit een, d'Leit brauchen et, d'Leit wëlle rëm raus op d'Strooss, d'Leit wëlle rëm danzen, d'Leit wëlle rëm sangen. D'Leit wëlle rëm bësse méi Freed an hirem Leewen hunn. D'Fuesent 2022 kann deemno kommen. Am Mäerz dunn gouf et endlech nei Hoffnung a Saache Pandemie. D'Impfcampagne, déi ass esou lues aus de Startlächter komm. Fir d'éischt waren déi Eelst drun, a fir si z'ënnerstëtzen, goufe se hei zu Dikrech souguer mam Taxi an den Impfzenter gefouert. Den ORT Éislek iwwerdeems, deen huet ugefaangen, déi nei Wanderweeër ze beschëlderen. Och hei zu Dikrech ginn et elo iwwerall schéi nei Potoen op de Kräizpunkter, déi weisen, wou wat fir Weeër hiféieren. An ënnerwee där mat flotten Informatiounen iwwer déi wichteg Punkten. A well d'Zäit fir d'Restauranten an d'Bistroen entretemps zimmlech laang ginn ass, ëmmerhi waren se elo, Vun Enn Dezember un zou sinn der vill vun hinnen an den Takeaway iwwergaangen. Ee Café awer, deen huet hei zu Dikrech komplett ëmgeduecht an einfach un säi Bistro eng Epicerie drugehaang. D'Adelaïde Lemos an den Nono Vieira wollte mat deem neie Café Riva Violin Bar eng ganz perséinlech Ambiance schafen, wou d'Musek am Virdergrond steet. Wéi si de Bistro opgemaach hunn, gouf dofir direkt eng Bün gebaut, op där sech jiddereen, deen Talent huet, musekalesch probéiere kann. An déi, déi nokucken, kënne bei engem Patt an engem gudde Maufel genéissen. Awer d'Pandemie sollt hinnen e Stréch duerch d'Rechnung maachen. Esou gouf relativ séier nieft dem Haaptsall och eng kleng Epicerie ageriicht, déi elo mam zweete Confinement definitiv en place gesat konnt ginn. Notre intérêt c'est vraiment d'aller dans des produits bio, gourmets

A well den Hunou an d'Adelaïde portugisescher Ofstamung sinn, goufe fir den Ufank emol vill portugisesch Produiten erageholl, Konserven, Wäiner, Ginen och, natierlech alles héichwäerteg Wuer, déi sou natierlech ewéi méiglech ass. Dorop hält d'Adelaïde. Si wëll awer elo keng einfach portugisesch Epicerie sinn. Hei soll ee vun allem fannen. Sou kann een hei zum Beispill eng amerikanesch Mark vun Zoossen kafen, déi lo vun engem Lëtzebuerger iwwerholl ginn ass. Gebeess aus der Regioun, Kaffi, Téi a villes méi. An dat schéint unzekommen, och wann et iwwerrascht.
Il y avait de personnes qui sont passées en vélo, il y avait un qui disait oh, oh il y a un café qui est ouvert, qu'est ce qu'il dit, mais regarde, tu ne vois pas que c'est une épicerie.

Dat gesäit een och schonn bei der Ariichtung, an dem Client nëmme vum Beschten ubidde wëll. Elo natierlech hofft ee fir nom Confinement dann nach een drop ze setzen, wann och rëm Liewen an de Café anzéie kann. On veut quand même voilà apporter ces qualités aux clients qu'ils peuvent acheter, les goûter à la maison ou alors voilà après quand ça sera. Ouvert au café ne et là voilà il y aura des soirées de de de de dégustation des vins et des produits voilà.
Ze hoffen also, dass geschwënn erëm esou Soiréeën wéi déi heite kënnen am Café Riva Violin Bar ofgehale ginn. Am Abrëll dunn awer konnten endlech nees d'Terrassen opmaachen an och wann d'Wieder nach net wierklech matgespillt huet, esou sinn der vill mat den décke Jackette sech eraus sëtze gaangen, fir hir Betriber ze ënnerstëtzen an awer och nees e bësse Gesellegkeet ze hunn. Och konnt nees en Ouschtermaart ofgehale ginn. Wann och a light Versioun, nom Motto d'Haaptsaach et geschitt nees eppes. An der Nuecht vum 17 op den 18 Abrëll allerdéngs, do hätt all Mënsch sech gewënscht et wier näischt passéiert an nëmme kuerzer Zäit, war do nämlech déi ural Zockerfabrik um Site vun der fréierer Brauerei hannert der Gare komplett ofgebrannt. Dikrech an déi Dikrecher stounge ënner Schock. Eng Woch nom grousse Brand an der fréierer Dikrecher Brauerei, déi hei vun 1930 bis 2019 ënnerbruecht war. E Glanzstéck vum historesche Patrimoine vun Dikrech ass reegelrecht vun de Flamen zerfriess. En Drama fir d'Stad an hir Awunner. Besonnesch fir de Schmëtten Änder, deen hei vun 1954 bis 1994 geschafft huet an elo einfach nëmmen entsat ass. Fir mech et heiten grausam. Et ass incroyable. Ech hu keng Wieder dofir. Ech ka mer elo net virstellen, dass de erakomm bass op d'Papy Plain an dann, ich wurde hingeburen, alles Holz gemaach. d'Holztäfelung, dat Flotz vum Flotz, d'Blummestéck, dat waren d'Direktiounsbüroen. Jo, wat soll ech der soen, dat Programm, kuck mol elo, ech haff elo, et ass elo opgeraumt, hä? Mee wann ech dat do mir a Flame virstellen, ech hunn et net gesinn an ech sinn och net kucke goen, ech huet mer sou leed gedoen, ech hu mäin ganzt Liewen hei verbracht. Mee do uewen, do ass, wat net verbrannt ass, wat méi wäiss ass, do hat ech mäi Büro an hei, Roper war also e Magasinn. Hei war eng privat Wunnung, ueriwwer hunn d'Mercifer ëmmer gewunnt.
De Schmëttenender kann et bal net gleewen, datt seng al Aarbechtsplaz elo verbrannt ass. Och wa säi Büro wéi duerch e Wonner verschount bliwwen ass, sou war hien hei an der Brauerei iwwerall doheem, huet bal all Service duerchlaf an zulescht d'Visitte vu bausse geleet. D'Gebai mat der schéiner aler Zaapschoul ass lo zu engem groussen Deel zerstéiert. D'Souveniren awer, déi ka keen heem huelen. Wann dir agestallt gouft fréier, da kanns kengem erzielen, dat gleeft och kee Mënsch. Da krus de ee Schiertech an du krus Stiwwelen an du krus zwéin Stongen, dat war sou sou sëlwer Stongen an déi waren. fir d'Recht op zwee Liter, wat eis am Kollektivvertrag steet, Recht auf zwei Liter frisches Schankbier, net fir d'Aarbecht oder op esou, mä du hues erëm Hunger dobäi, kee Liter, ech hunn en nach doheem, ech hu mäin, an déi meescht waren iech den zweeten Dag fréck, well een dem aneren futti geschloen hunn, sos de béis geworden, mä dann hues de dee kritt an deen hues de missten während dem Dag hei drénken, well du krus en net mat eraus. Kënnt iech dat virstellen? Virun allem war d'Brauerei eng Renommée an der ganzer Welt an der Zäit. Iwwerall gouf et Dikrecher ze drénken, souguer am Kongo.
Mir hunn Bier an de Kongo geliwwert. Dat war méi ee Reklamm-Wee, mee dat war se fir déi, dat war mäi Keeper, deen huet fir deen huet dee fir den Aussenwee Reklamm. Mir, mir waren, mir ware Kelgräi, mir waren eng, eng. Mir waren een Aushängeschëld hei. Dat dofir mécht dat mech jo esou rosen, dee ganze Bund, datt alles esou verkomm ass. De Schmëtt den Änder, deen och gewerkschaftlech engagéiert war, bedauert, datt d'Brauerei net vun enger Famill gefouert gi war. An deem Fall wier hei munches anescht gelaf. Et wier zwar dofir ëmmer gutt investéiert ginn, awer d'Häerz hätt um Enn gefeelt. Trotzdeem wieren d'Mataarbechter vun der Brauerei laang Joren ëmmer wéi eng richteg Famill gewiescht a sengzäit op der Plaz déi schéinsten iwwerhaapt Onvergiesslech!
Moies um 10 Auer, halwer 11, wann déi Zait esou war, dann wanns de dann hei do duerchgaangen bass oder do an de Päerdestall eran, dann op eemol, dann hues de op eemol och esou e Geroch kritt, esou vu, vu Mettwurscht oder esou Saachen, wou du an de Wanter mat esou Zéissepéckelen, déi op de Leitunge vun de, vum Dampkessel, déi war jo hannendrun, Hun se sech deen der Wahl gemaach, do huet keen Mënsch eppes gesot, do hätt mer een een Mauve matgeholl wann en e kritt hätt, déi Zung sou wäit rausgaangen. Et war eng wonnerbar Zäit, mee d'Aarbecht ass gemaach ginn, dat war iwwerhaapt flott.
Awer et blouf keng Zäit fir laang ze traueren, Enn Mee nämlech, do huet deen neie Chantier an der Rue du Pont d'Leit hei zu Dikrech an Otem gehalen. An den éischte Wochen op d'mannst emol huet dësen fir Vill Chaos a Gespréich an a ronderëm d'Stroossen hei zu Dikrech gesuergt. An bal zur gläicher Zäit ass d'Duerf jo awer d'Dammenekipp vum CHEV Handball Champion vu Lëtzebuerg ginn.

An ech hunn alles ginn, da maache mer e gutt Resultat. Vläicht gewanne mer, vläicht och net. Wa mer gewannen, tant mieux, wa mer verléieren, tant pis. Well mär hunn eis Aarbecht bis elo gemaach a mär probéieren elo haut dee richtegen Ofschloss ze kréie fir dës Championnat. Allez Meedche, kapp!
Vu que maintenant il ya dejà depuis deux matchs qu'on sait que nous on est champion, peut être nous on a un peu relaché et on arrive à jouer sans stress. Déi sinn nach ëmmer top drop. Also déi hu jo d'lescht Woch, wou et och schonn ganz entscheet war, trotzdeem nach géint Käerjeng gewonnen. An ech mengen, haut sinn se och esou motivéiert, fir haut 110. Match ze gewannen an da wierklech kënnen ze soen, mir hunn all Match am Playoff gewonn.

Nee mega, mir si mega frou. Dach awer staarke Géigner trotzdem am. Absolut, absolut. Also haut gewanne war wierklech sou d'Kiischt um Kuch. Dat wichtegst fir haut war haut Spaass ze hunn, gudden Handball ze spillen. War ee staarke Géigner mee ech mengen grad dowéinst ass haut gewise ginn war war fannen ech eng Ehren, eng Reklamm fir den Handball an war flott.

Champion vu Lëtzebuerg, dat war net déi eenzeg freedeg Nouvelle vum Mount Mee, well an dësem Mount ass och nach déi nei grouss Trakterausstellung am Autosmusée opgaangen. Dikrech krut eng Bicherkabinn, wat ganz vill Leit gefreet huet, an endlech konnt och vun deem neie Fitnessparcours um Seitert profitéiert ginn, mat engem Feeling vun Open Air Fitness Center.

Brand an de Chantieren, déi ware schonn hallef verdaut. Du koum och nach déi gutt Nouvelle, datt endlech nees d'Restauranten kéinte komplett opmaachen. Am Juli duerfir awer ass et dunn ganz anescht komm. Net nëmme gouf och dëst Joer nees keen Al Dikkrich ofgehalen, mee och de fofzéngte Juli, do koum et zu de ganz uergen Iwwerschwemmungen hei op der Sauer.

Voilà, dat wor et dann fir eisen klengen Joresréckbléck. Et wor op alle Fall en gutt gefëlltent Joer mat ganz ville schéine Momenter. e puer manner gudden a wann Dir wëllt e ganz schéinen, agreabele Moment verbréngen, da kommt roueg hei bis op d'Maartplaz zu Dikrech. Hei ass ëmmer eng Glace, hei kann een herrlech relaxen. An deem Sënn wënschen ech Iech nach weider e ganz schéine Summer, eng schéi Vakanz a mir gesinn eis dann erëm am September nees. Äddi.